Exodus ti mmienu. Na ɔbarima bi a ofiri Lewi fie kɔwaree Lewi babaa bi. Na ɔbaa no nyinsɛnee, na ɔwoo ɔbarima. Na ohunuu sɛ ne ho yɛ fɛ no, ɔde no siee abosome mmiɛnsa. Na ɔntumi nkura no bio no, ɔfaa mmɛwa adaka bi de ama ne ɛhyɛ sraa ho. na ɔde abɔfra no too mu, na ɔde kɔtoo wuram wɔ asuo no ano. Na ne nuabaa kɔgyinaa akyirikyiri sɛ ɔrehwɛ deɛ ɛbɛyɛ no. Na Farao babaa sane baa asuo no ano adwareɛ, na ne mmaawa repase asuo no nsunoa. Na ɔhunuu adaka no wɔ wura no mu no, ɔsomaa n'abaawa sɛ ɔnkɔfa mmra. Na ɔbuee soɔ no, ɔhunuu akokoa no. Na hwɛ, na ɛyɛ abarimaa a ɔresu, na ɔyɛɛ no mmɔbɔ, na ɔse. Hebrifoɔ mma no bi nie. Ɛnna ne nuabaa no ka kyerɛɛ Farao babaa no sɛ. Menkɔ menkɔfrɛ Hebrifoɔ mmaa no mu nofomafoɔ bi memmrɛ wo. Na wɔbɛma akokoaa no nufoɔ ama wo anaa? Na Farao babaa no ka kyerɛɛ no sɛ, Kɔ! Na ababaa no kɔkɔfrɛɛ abɔfra no na baeɛ. Na Farao babaa no ka kyerɛɛ no sɛ. Fa abɔfra yi kɔkɔma no nufoɔ ma me, na mɛtua wo ka. Na ɔbaa no faa abɔfra no kɔmaa no nufoɔ, na abɔfra no nyinii, na ɔde no kɔmaa Farao babaa no, na ɔdanee ne ba. Na ɔtoo ne din Mose, ɛfiri sɛ ɔse. Nsuo mu na meyii no firiiɛ. Na Mose nyiniiɛ no, da bi ɔfirii adi kɔɔ ne nuanom nkyɛn sɛ ɔrekɔhwɛ wɔn adwumayɔ no. Na ɔhunuu sɛ Misrini bi reboro ne nuanom bi a ɔyɛ Hebrini. Na ɔhwɛɛ ha ne ha na ɔhunuu sɛ obiara nni hɔ no, ɔbɔɔ Misrini no kum no. na ɔde no siee anwea mu. Na adeɛ kyeeɛ no, ɔfirii adi, na hwɛ! na Hebrifoɔ baanu reko. Na ɔka kyerɛɛ deɛ ɔdi fɔ no sɛ, Adɛn nti na woreboro wo yɔnko? Na ɔse, Hwan na ɔde wo sii yɛn so otitire ne ɔsɛnnifoɔ? Wopɛ sɛ woku me sɛdeɛ wokum Misrini no anaa? Na Mose suroe na ɔse, Ampa ara asɛm no apue! Na Farao tee asɛm yi no, anka ɔrehwehwɛ Mose aku no. Nanso Mose dwane firii Farao anim kɔtenaa Midian asase so, na ɔtenaa asubura bi so. Nso na Midian sɔfoɔ wɔ mma mmaa baason. Na wɔba bɛtoo nsuo de hyehyɛɛ adaaseɛ no amaama sɛ wɔrema wɔn agya nnwan anom. Na nnwanhwɛfoɔ bi ba bɛpamoo wɔn. Na Mose sɔre boaa wɔn, na ɔmaa wɔn nnwan no nomee. Na wɔbaa wɔn agya Reuel nkyɛn no, ɔkaa sɛ. Ɛyɛ dɛn na ɛnnɛ deɛ moaba ntɛm sɛɛ yi? Na wɔse.
Misrini bi na oyii yɛn firii nnwanhwɛfoɔ no nsam, na ɔtoo nsuo mpo maa yɛn, na ɔmaa nnwan no nomee. Na ɔka kyerɛɛ ne mmammaa no sɛ. Na ɔwɔ he? Adɛn nti na mugyaa ɔbarima no hɔ? Monkɔfrɛ no na ommedidi. Na Mose penee sɛ ɔne ɔbarima no bɛtena, na ɔde ne babaa Sipora maa Mose, na ɔwoo ɔbabanin. Na Mose too ne din Gersom, aseɛ ne Baabi Hɔhoɔ. Ɛfiri sɛ ɔse, Mayɛ hɔhoɔ wɔ ananafoɔ asase so. Na nna dodoɔ yi mu no. Ɛbaa sɛ Misri hene wui, na ɛsom no nti, Israelfoɔ no sii apini, na wɔsu frɛe, na wɔn som no mu sufrɛ no kɔduruu Nyankopɔn anim. Na Onyankopɔn tee wɔn apinisie no. Na Onyankopɔn kaee n'apam a ɔne Abraham ne Isak ne Yakob pamoeɛ no. Na Onyankopɔn hwɛɛ Israelfoɔ no, na Onyankopɔn hunui.